Helo, Adam dw i, a dwi lan yn yr ardd, a heddiw, 'dyn ni myn' i ddysgu pam fod blode'n bwysig, ond hefyd, ni myn' i greu bomie blode gwyllt i dyfu blode'n hunen yn ein gerddi gytre. Yn gynta, ma' raid i ni ddysgu pam fod rhai planhigion yn creu blode. Fan hyn, ma' gyda fi flode Cennin Pedr. Nawr Cennin Pedr yw blodyn cenedlaethol Cymru. Ond ma'r gynune'n bedr yn creu blode er mwyn denu pryfed i beichio. Peichio yw pryfed yn teithio o'r un flodyn i'r llall yn gwasgaru pwdwr bach melyn neu oren, a ma' hynny'n helpu'r planhigyn i greu planhigion newydd. Ma' blode yn dod mewn pob math o siâp a lliwie. Gyda fi fan hyn, ma' 'na flode melyn a blode porffor, a ma' pryfed peillio, fel y gwenynen, a iâr fach yr haf, wrth 'u bodd â blode porffor a blode glas llachar. Pan fydd y pili pala a'r wenynen yn teithio o flodyn i flodyn, bydd y blode hynny wedyn yn troi'n hade, a bydd yr hade yna'n cael eu gwasgaru o amgylch yr ardd yn y gwynt, neu trwy bod anifeilied bach yn gwthio hibo nhw, neu ni, fel garddwyr, yn eu casglu nhw a'u plannu nhw. A dyna fel mae'r nifer fawr o blanhigion yn creu planhigion newydd. Nawr ein bo wedi dysgu pam fod blode yn bwysig yn yr ardd, beth am fynd ati i blannu blode gwyllt yn ein gerddi ni? Ac un ffordd arbennig o wneud hynny yw i greu bomie blode gwyllt. Felly, dewch 'da fi i ddysgu shwt ma' gwneud. I greu bomie blode gwyllt, bydd angen bwced arnon ni, can dŵr, compost, blawd a hade. Yn gyntaf, Bydd angen i ni osod y blaw mewn bwced. Tan bach o flaw, dim gormod, ond wedyn ychwanegu ychydig o ddŵr gyda'r blaw i greu past gludiog fel bod e'n gludiog i gyd. Ac wedyn, bydd angen i ni gymysgu fe'n dda gyda llon bren, llwy, neu gyda'n dwylo os ni'n dymuno, fel bod ni'n creu hylif gludiog i helpu'r belen stico at ei gilydd. Ar ôl ei gymysgu fe'n dda, i ni'n barod am yr ail gam, sef i ôl hade, hade blodau gwyllt, a'i gosod nhw mewn compost a'i cymysgu nhw'n dda. Mae fel creu browni neu deisen, hynny yw, dyn ni'n cymysgu'r cymhwysion mae i gyd at ei gilydd i greu bom fydd yn ffrwydro mewn rhan o'r ardd llawn lliwie i denu'r pryfed a'r peillwyr i mewn. Agorwch y pecyn yn ofalus ac yna gwasgarwch yr hade yn gyfartal yn wced. A gyda'ch dwylo wedyn mewn â chi drochi nhw ac i droi'r hade i mewn i'r compost. Nesaf, mae'n amser i ni greu bach o anni bendod. Ydych chi'n barod i dipio'r hylif glidiog i mewn i'r compost ac wedyn gyda'ch dwylo i gymysgu fe'n dda, fel sy'ch chi'n gwneud teisen yn union, ond yn hytrach na theisen, i ni'n creu bom blodyn gwyllt. Felly ewch mewn i ganol y compos gyda'ch dwylo a gwasgwch yr hylif i mewn i'r compos a'r hade yn dda iawn. Ac os ych chi'n gweld bod e chydig yn sych, ychwanegwch ychydig bach yn fwy o hylif. Ond peidiwch â ychwanegu gormod achos dyn ni ddim eisiau bod e'n un gawl pot chwaith nag i ni. Ni angen bod y peli fel peli bach eira yn cadw at ei gilydd. Unwaith bydd y compost yn dod at ei gilydd fel pelen yng nghledr ei llaw, 'yn ni'n barod i'w rowlio nw mewn i peli, fel peli eira. Felly, gyda'n dwy law, ma' angen i ni rowlio'r compost yn ofalus i ffurfio pele bach. Bydd y pele yma wedyn yn galluogi ni i daflu nhw i bob cyfeiriad yn yr ardd.

Nawr ein bod wedi taflu'r bomie gwyllt yn 'u lle, ma' angen i ni aros i weld y planhigion bach 'na'n tyfu, a'r blode'n agor yn yr haf. A buan iawn, daw rw ynynnen a'r pilipala i fwynhau'r ardd yn ein cwmni hefyd.